Divisi nih nan kut kan in tlaih hna. Mei ni sawmthum le ni khat chun hlan hlat khawhmi thawngpang ka rak chim lai. Sagaing ramthen Kahta peng PDF le Kachin hriamtlai pu KIA i bawm in mei ni sawmthum ah uknak latu ralkap an kah hna i ralkap minung pahra an thi. PDF pakhat nih Chun hnu suimilam pakhat tluk in kan i kap. Kahta khua ah luh ding in a rami ralkap zakhat tluk he lampi ah kan i tong i kan i kahmi a si. Kaphnih in hriamngan kan hman veve zanlei suimilam pali ah ralkap pawl hnu an pil tiah a chim. Hi kahdohnak ah PDF a bawmtu KIA cungah lunglawmhnak tampi kan ngei tiin Pupil Defence Force Kahta Facebook page zongah an langhter. Kahdohnak a chuak ṭhan sual lai tiin Kahta pengkawte cheukhat cu khua a chuahtakmi zong an um tiah RFA nih a ṭial. Kaya ramkulh KPDF le ralkap kahdohnak ruangah ralzam minung thong sawm nga leng an um i Ralkap nih motor lam an phih caah ralzaam hna an eidin dingmi bawmhnak an sin a phan kho lo. A liamcia May ni kul le ni hnih thawk in Loikaw, Demusu le Sian ramkulh Mube ah KPDF le ralkap an rak i kap i ralkap nih internet line le phone line zong a phih hlei ah motor lam zong a phih. Cun May ni kul le ni thum thawk in Loikaw khua cu ralkap uknak martial law hman dingin nawl chuah ve a si. Ralzaam bawm dingin a rami hna cu lamtim in kham an si caah ralzaam sin an phan kho lo. Ralzaam hna lakah ngakchia le tar tampi an i tel i ngakchia cheukhat cu chungtlik zawtnak nih a tlunh hna caah biapi ngai in bawmhnak an herh. Ralzaam bawmchantu phu nih bawmhchanh khawh a si nakhnga a kapkip in an tawlrel cuahmah tiah RFA nih a ṭial. Uknak latu ralkap le hriamtlai phu kahdohnak ruangah inn le lo a chuahtakmi minung singkhat le thongkul leng an si cang tiah UN ralzaam kong tawlreltu UNHRC nih a thanh. February ni khat ah ralkap nih uknak a lak hnu in Kachin, Karen, Chin, Kayah le Sian ramkulh ah kahdohnak fak ngai in a um caah Myanmar ram nichuah thlanglei le Thailand ramri ah ralzaam thong sawm riat le thong nga le zakua leng an um i Shan ramkulh chaklei ah ralzaam thong hlei nga leng an um. Cun Kachin ramkulh le Chin ramkulh ah ralzaam thong kul leng veve an um tiin UNHCR nih a langhter. Chin ramkulh Kanpalet Machia khuapawng CDF le ralkap kahdohnak ah ralkap minung paruk an thi i aa hliammi zong an um tiah CDF chungtel pakhat nih a chim. Ralkap nih hriamnam a nganmi in CDF an kah hna hleiah Magway ramṭhen Chohthu le Kankaawlei zong in ralkap thazaang an chap caah CDF le ralkap thazaang aa rual ti lo i CDF ralkap thazaang zong bawmh hau in an um. Bawmh a haumi CDF kampalet cu CDF Mindat nih an bawmh hna, cun Mindat peng Esakhan khua cu ralkap nih an kah i Esakhan khua ah puanlaang a raangmi thlainak ralzaam umnak zong ralkap nih hriamnam ngan in an kah caah ralzaam hna cu ruahpi surlak le thli lak ah an zaam tiin Mindat khua caan karlak uknak phu nih a thanh. Ralkap pawl cu Mindat in Kanpalet lei ah luh an i tim i Kanpalet nih an khua chung ah ralkap luhter an duh lo caah Mindat le Kanpalet khua aa pehnak Machia khua pawng in an rak kah hna hi a si tiah kan theih. Mindat PDF le ralkap kahdohnak ruangah khua chung um ngam loin ramtang aa dormi ralzaam in a ummi hna cu Mindat khua chungah luh ṭhan le um an duh ahcun ralkap sinah minzazin an pek lai tiin May ni kul le ni kua ah thawngthanhnak an tuah. Khua chungah ralzaam umnak pariat tuah a si i ralzaam hna cu cuka cun minzazin i pek a si lai tiah an thanh hi a si. Mindat khua kahdohnak a um hnu in khuami tam deuh cu khualeng ah an i dor i Khuachung ah michoklat an um lo tluk a si. Mindat khua cu minu thong sawm nga leng khua an saknak khua a si i kahdohnak a um hnu in khuami a tam deuh nih khua an chuahtak hi a si tiah kan theih. Hi vial hin thawngpang thanhmi kan ngol lai nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.